Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwrebap ulag-aragatnaşyk ulgamynyň kemala gelmegine gönükdirilen giň göwrümli işlere uly üns berýär. Bu pudaga gönükdirilýän köp millionlyk maýa goýumlary muň aýdyň subutnamasydyr. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzyň raýat awiasiýasynyň dünýä derejesine ýetirmegi halkara hyzmatdaşlygyň ösdürmegine we Merkezi Aziýanyň içinden geçýän transkontinental üstaşyr ulag ugurlarynyň netijeli ulanmagyna öz goşandyny goşar. Şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň häzirki halkara aeroportunyň çäklerinde täze binalaň we desgalaň gurluşygy meýilleşdirilýär. Gurluşygyň birinji tapgyry bar bolan menzil binasyna eltýän täze geçiş ýoluny öz içine alýar we bu ýol gurluşyk tamamlanandan soňra aeroporda hyzmat edişer hojalyk ýoly hökmünde ulanylar. Ýol ulanyşa girizilenden soňra täze ýolagçy menziliň birinji nobatynyň gurluşygy başlar. Menziliň birinji nobaty bilen bir wagtda uçarlaryň duralga ýerleri bilen perronyň we uzynlygy dört müň bäş ýüz metr bolan täze uçuş-gonuş zolagynyň gurluşygy alnyp barlar. Dünýäň köp ýurtlarynda ulanylýan başarnykly işlediş konsepsiýasyna laýyklykda, BOM taslamasy öz içinde hem halkara, hem içerki gatnawlaryň zolaklaryny ýerleşdirip biljek görnüşde işlenip düzüldi. VIP menziliniň doly aýratyn ýer böleginde gurluşygy, oňa aýratyn ýoluň geçirilmegi, suw çüwdürimli hem-de dabaraly çäreler üçin uly meýdançaly ýanaşyk meýdanyň abadanlaşdyrylmagy göz öňünde tutulýar. Birinji tapgyryň binalary we desgalary ulanyşa berlen badyna ikinji tapgyr başlaýar. Ol öňki howa menzili binasynyň ýerine täzesiniň ikinji nobatynyň gurluşygyny öz içine alýar. Şol bir wagtyň özünde uzynlygy üç müň sekiz ýüz metr bolan bar bolan uçuş-gonuş zolagynyň abatlanmagy amala aşyrylar. Şeýle-de beýikligi bir ýüz ýigrimi metr bolan täze howa hereketini dolandyryş minarasynyň gurluşygy, ýük dolanyşygy ýylda bir ýüz elli müň tonna bolan täze ýük terminalynyň we aeroportyň tehniki gulluklarynyň täze binalarynyň gurluşygy meýilleşdirilýär. Ýolagçy menziliniň halkara derejesindäki täze binasy ýylda on bäş million ýolagçy geçirmäge ukyply bolar. Menziliň görnüşini döretmek üçin türkmen halkynyň nesilbaşysy Oguz hanyň ok ýaýy esas hökmünde hyzmat etdi. Ok ýaý döwürleň we nesilliň özarasyndaky bozulmaz arabaglanyşygyny, Ata-babalarymyzyň ruhy wesýetleriniň we milli ahlak we medeni gymmatlyklarynyň dowamatyny alamatladyň. Milli howa ýollarynyň nyşany bolan türkmen laçynynyň allegoriki sudury binaň keşbinde öz beýanyny tapdy. Guşuň giňden ýaýylan ganatlarynyň daşyndan altyn çarçuwa kimin Oguzhanyň ýaýy aýlanýar. Oň uzalan guýruk bölüminde milli taryhymyzyň gahrymanlary bolan Oguz hanyň alty ogluny alamatlandyrýan alty sany peýkam ýerleşip, bäş sany haly göli bu bölüme aýratyn gelşik berer. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň baş nyşanlarynyň biri bolan meşhur Oguz hanyň ýyldyzy görnüşinde ýerine ýetirilen blok bu toplumy tamamlaýar. Täze halkara menziliň binasynyň milli aýratynlyklar bilen taslamalaşdyrylmagy netijesinde, ol ýanaşyk seýilgäh zolagy, geçiş ýollary we Oguzhan suw çüwdürimler toplumy bilen bilelikde şäher gurşawyna sazlaşykly utgaşyp gider. Ýakyn geljekde täze howa menzili toplumy paýtagtymyza gelýän myhmanlary giňden gujak açyp garşylap biler. Ol halkara ýollaryň we yklymlar arasyndaky ugurlaryň wajyp çatrygyny öwürýär. Çuňňur hormatlanýan Belent mertebeli Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Merkezi Aziýada we Hazar deňzi sebitinde köpugurly ulag binýadynyň emele getirilmegi döwletleriň özara gatnaşyklarynyň berkidilmegini,